Mae petrol yng ngweithien y Davies's a gyda'r tymor rasio ar fin dechrau, mae'r teulu 'ma yn barod. Yr un, mae'r teulu 'ma yn fisi. Ed, y tad. Dafydd, yr hyna. Wedyn, mae Catrin. Ac Aled, y cyw melyn ola. Maen nhw'n byw ym Mhontirwain ger Aberteifi, a 'di bod yn rasio gyda beiciau a quads ers blynyddau mowr. Dechreuais i reidio beic byti saith oed wedi. Fi'n credu am swn i tua pedwar, pedwar a hanner oedd y tro gynta i fi camu ar beic. Fi jyst yn cofio rhyw fel nos Wener ar ôl dod getre o ysgol, A oedd Dad jyst 'di cael dou buzz fach mewn i un o ffrindiau fe a wedes i, 'fi'n rasio hwnna fory'. Dim cit, dim helmet, dim byd. Na, be nes i, es i mas ar dydd Sadwrn, grass track disc cylch. Na le i ddechreu oedd hi rili, jyst garej Dad oedd e i ni, ond turns out it was bigger than what we thought it would be. Mae'n lot i rasio beic, dim jyst jwmpo arno fe a reidio fel ma' lot o bobl yn meddwl. Yym mae lot yn wahanol i beic ffarm, competition beic yw e so ma' lot fwy o bower gyda fe, suspension yn wahanol a mae'n lot fwy o bris hefyd. Maen nhw wedi ennill sawl pencampwriaeth a chystadleuaeth, a gweud y gwir, mae ddim amser i restru pob un, ond dyma ambell un fowr. Dwi wedi ennill Masters British Championship yr yr wyth blynedd diwetha' nawr. Fi 'di ennill pump Welsh Championship. Yr un diweddara yw ennill yr Under 21 Year Old British Championship, ond so yn dy ben a cael hwnnw oedd nhw'n beth mowr i fi. Blwyddyn gyntaf enillais i'r Novice a'r Merched, a'r flwyddyn yfed nes i gael yr Rider of the Year. Fi oedd y merch gyntaf erioed i ennill hwnna, so oedd hi'n achievement mowr i fi. Leni 'na'r sain yn yr dosbarth y ladies, fi 'di Deuseida mynd am challenge i mynd i'r clwb mewn elite sy dim ond bechgyn ond mae fe'n uh, pencampwriaeth Prydain fyd. Nawr te, mae eisiau gadw trefen arnyn nhw. Diolch felly bod Carol wastad yn biti'r lle. Oes da chi delate yn y quads ar beico? Sa'n credu bod lot o ddewis da fi. Ond wes, o'n i, on i yn lico, um, yn so ni'n ifancach, oedd rasi sy'n gael yn Aberporth prynu. So o'n i'n mynd gyda dy ci lan i watcho fyny, so ie, yeah, os mae bach o ddileit da fi yn dofe. Adrenaline junkies os chi'n mlaen i ni. Mae'n sport ancherus, ond mae a buzz mas o fe. Mae excitement i gael yn dofe, ti'n cwrso ffrindiau ar ôl y trac. Nes i a Dafydd yn teams wahanol pryd aethon ni mas i Ffrainc dwy flynedd yn ôl, y ras 12 awr. Long story short, meuddes i fe achos torrodd e lawr, so ie. Chi byth wedi moyn mynd mas? Ych chi wedi mynd mas o gwbl? Moyn mynd mas ar y quads a'r beics ac yn y blaen? Na, dwi ddim diolch.
Dwy drad ar y llawr. Fi digon saff yn ni.
Ar drothwy Blwyddyn Newy o gystadlu, mae Ed, Dafydd, Catrin ac Aled yn paratoi'n drylwyr ym mhob tywydd i sicrhau bod nhw'n barod beth bynnag ddaw. Ni mor lwcus bod 'da ni y trac 'ma fan hyn. Alun o Cwmddiad yn hynod o ddiolchgar i fe cael gadael ni cael spin achos sim lot o tracks rhwng Fferein a ch'mo' ni'n gorfod treuly bant pedair awr falle i jyst cael practis a mae'n r- ni rili yn ddi- ddiolchgar. Mae jwmpo nol mewn i fe nawr mewn dou wythnos 'da ni nawr i i i fynd yn barod so byddwn ni'n yy bach yn dost ar ôl y meeting cynta.